Mela, Mattias, illum ħankun din nitkellmu fuq suġġett interessanti ħafna li żgur li sema li ngħid anka suġġett ċinu żgur li ħajn nista' anka tbissima mat-telespettaturi tagħna fejn min jaf kemm il-darba ġratilna li ngħidu li qegħdin nitqawwew u ngħidu li ma nafux kif u għaliex nibdew nwaħlu f'kollox f'kull raġuni oħra Ovvjament aħna din ngħidu meta nkunu qegħdin inżidu l-piż. Propju llum Matteo sa nkunu niddiskutu naqra fuq hekk ta' x'tista' tkun il-kawża u ovvjament x'irridu nagħmlu llum qabel għada. Prosit. Mela, waħda mill-iktar statements li nisma' ta' spiss hija, Imma mhux tort tiegħi li nitqawwa għax hawn Malta biex toħroġ jew tmur tiekol jew tmur tixrob.

kif għandi għabdi tidħol minn ġo television. Ma jkollokx il-ġuħ jaqbdek. Ekku, u huma il-marketing u xinu. Tant illum il-ġurnata u avvanzat, illi hemm ħafna tekniċi li bihom li lek ħajħajru u ħajħajru bil-kbir. Iġifieri sa ċertu punt ma nagħtuhomx tort. Però ejja ngħadduha kif inhi. Jekk aħna noqogħdu naqgħu għal kull ħaġa li naraw bħala reklam, litteralment niżburzjaw from day one. Jiġifieri anke jekk inħarsu lejn l-att finanzjarju, kieku kull reklam iwaqqagħna, ara daqsxejn xi problema għandna. Però, ironikament, u ħafna nies forsi din ma tantx jindunaw biha jew ma jridux jindunaw biha, hija illi jiena jekk m'għandix saħħti, lanqas biss għandi l-flus. Jiġifieri jista' jkun li nkun miljunarju u nista' nixtri kwalunkwe ħaġa li hemm irriklamata, imma jekk saħħti mhux qed hemm, jew qiegħed f'ċieħ ta' sodda, jew pereżempju, jien naf għal aħħar sqatt anke mitt, jiġifieri mingħajr is-saħħa litteralment m'għandna xejn. U jkun hemm min jgħidli, Brian, jiena pereżempju rrid inwassal it-tfal il-mużew. Jiena filgħodu irrid nara li huma lesti għandhom il-lunch eċetera eċetera. Malli jiġi raġel mix-xogħol irrid neqliblu. Fine, għandek raġun mija fil-mija. Imma dawn l-affarijiet kollha li qed tagħmel, tinduna illi mingħajrek, illi għax qed tagħmilhom inti ovvjament, dawn mhux se jsiru. Kont ngħidlu, taf li vera, taf li issa qatt ma ħsibtha li pereżempju t-tfal ara minn trawma, minn liema trawma ħa ngħaddihom jiena jekk ma nieħux ħsieb tiegħi nnifsi. Jiġifieri vera, huwa tort tagħna li qed nifxklu. Hija l-aħħar ħaġa li tiġina f'moħħna naħseb dik il-verità. Hekk hu l-għan, kemm hi tajba, mhux hekk? Malqa waħda tfaqqalek hekk, Brian, ajma ajma ajma ajma, ġirja tal-isptar u min jaf ngħixu hiex jew le, jiġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa kera, ħa npoġġuha kif inhi. Imma hija reali, hu. Hija reali, jiġifieri il-Gvern la naf is-sena l-oħra, qas is-sena ta' qabel, Brian, nefaq ċirka 30 miljun fuq problemi relatati mal-obeżità. U kif ngħid 'il kulħadd, dawn huma ċifri ta' nies illi fittxew l-għajnuna, jew illi ġew mogħtija direzzjoni biex ifittxu l-għajnuna. Min jaf kemm hawn min għandu problemi u jiddejjaq. Jew min jaf min kemm hawn li evitaw it-tabib għax jekk nibża' mmur għandu dawn ma jmurx idini xi lista ta' mediċini. Tajba din, mela ħalliha tikber il-problema. Biex niġu għas-suġġett. Mela huwa tort tiegħi li qed nieħxien? Jekk ikollna narawha, iva. Għax inti tiddeċiedi għalik innifsek. Dan anke jekk xi ħadd jorbtok u jgħidlek isma' pereżempju trid tikol dil-burger bilfors. Biex nesaġeralek, inti xorta ħa tgħum hawn tal-burger. Ġifieri lanqas jekk idaħħal lilek biex niftehmu ġo ħalqek, ġifieri xorta. Din ma tgħinx.
Kultant aħna nisimgħu, tisma' ħafna nies jgħidu imma jien għad ma minni. Interessanti. Naħseb ġieli smajtha xi darba. Smajtha kemm-il darba u jiena r-risposta hija faċli, Brian. All right, l-għadma hija tiegħek, però x-xaħam li hemm madwarha inti għandek kontroll fuq kemm ikun hemm. Jiġifieri dan jista' jkun xi ħadd bħalek twil, ffurmat tajjeb, illi jekk inti deċidi li titqawwa, meta titqawwa ħa tiġi differenti minn min hu forsi iktar magħmul żgħir u jitqawwa hu. Jiġifieri anke fejn jidħol pereżempju ż-żaqq, dik il-persuna l-irqiqa ħa trabbi ħafna żaqq. Xi ħadd bħalek, per eżempju, iktar dak ix-xaħam ikun forsi maqsum ma' postijiet differenti anke minn. Ovvjament biex iżżid il-piż hija xi ħaġa verament faċli, ovvjament imbagħad biex tneħħih ħadd ma tingħarf, ġifieri hija xi ħaġa li inti trid tieħu ħsiebha u tieħu ħsiebha kuljum. U l-ironija hija di, Brian, illi ħafna nies jindunaw li huma jtellgħu l-piż bil-mod Ftit jgħiduli li isma' malli għamilt hekk tlajt fil-piż għax imbagħad, pereżempju jekk ikun hemm xi kundizzjoni mediċa, medika sorry, xi steroids, illi inti qed tipprova tfejjaq xi ħaġa u awtomatikament bħala side effect hemm dak li jgħidulu water retention fejn inti żżomm l-ilma. Hemmhekk nifhem illi bħala piż ħa jiżdied daqqa. Però huwa piż normalment relatat mal-ilma, mhuwiex xaħam U l-ilma kif nafu jista', anke b'mediċini forsi oħrajn, illi dan jonqos f'każ li inti għandek il-mediċini li qed jikkawżawhom. Min ma jieħux mediċini jgħidli, all right, ma nibda nieħu l-mediċini biex inneħħi dak l-ilma. Le! L-ewwel trid tagħmel tara dak li qed tiekol u x'qiegħed iġiegħel lil ġismek iżomm l-ilma. Number one, jiġifieri jekk pereżempju aħna, jien naf meta niekol għall-mod tal-kelma jew nieħu ejja ngħidu xi tazza ħalib, pereżempju, u għall-mod tal-kelma ħalib jiena miegħi personali ma jaqbilx u niġi bloated, dak ġismi qed jurini, u hi, darb'oħra, terġax ittini minn da għax jiena ma nistax għalih dak, ma nistax nissaportih. Ġibna eżempju, ġifieri mhux b'dak li jkun jaħseb li l-ħalib ħażin, ta. Imma, iva, jkun hemm każijiet fejn dak li jkun ma jaqbilx miegħu l-ħalib. Mela, l-ewwel trid tagħmel, tgħid, isma' jien meta nagħmel hekk, nħossni bloated. Meta nieħu dak l-ikel, nħoss uġigħ ta' ras. Meta tara dawn l-affarijiet qed jirrepetu ruħhom, huwa sinjal ċar illi isma' trid taqra naqra Mingħajr dak l-ikel inti kif ħa tħossok? U llum ikel. Għalhekk aħna dejjem, aħna, din ngħiduha f'kull programm però ma niddejqux nerġgħu nirrepetuha. Huwa importanti li dejjem nagħmlu referenza għall-esperts kemm x'għadd fin-nutrizzjoni kif ukoll anke fejn jidħlu l-eżerċizzji. Tnejn li huma huma żewġ affarijiet li huma totalment differenti u vera. Meta tara ftit, jiġifieri kif ġieli tkellimna anke jekk jien ħa nieħu parir legali, Issa jew noqgħod ngħid all right ħa nagħmel ara ġimgħa infittex pereżempju fuq dik il-kawża, ħa nara x'ħa nagħmel, jew inkella aqbad inċempel avukat. Illi frankajt ħafna ħin, frankajt ħafna enerġija, tgħidli imma flus forsi ġie koli. Fine, imma jekk inti anke ssarraf dak il-flus illi investejt. Kważi kważi jisek f'dawn l-affarijiet għastant tista' tpoġġi prezz, u vera. Dejjem, jiġifieri meta inti għandek is-serħan tal-moħħ u għandek gwida li xi ħadd qed jgħinek, diġà jien għalija imprezzabbli. Għax qed isserraħ moħħok li qed tagħmel huwa sew. Illi dak li qed tagħmel mhux qed joħodlok iktar enerġija milli inti tixtieq. Eċċetera, eċċetera, eċċetera. Eżatt, infatti aħna Issa. anke kif anke ngħidu lit-telespettaturi tagħna, aħna kull nhar tas-Tnejn, Mattew, sa aħna t-telespettaturi dejjem nurruhom e- e- eżerċizzju li wieħed jista' jagħmel Tajjeb sew. faċilment minn anka mid-dar tiegħu. Però aħna għalhekk nuru il-proċess x'inhu. Għaliex? Għax għax mill-professjonisti, Ekku. ġifieri l-eżerċizzju ma nkunx qed nagħmlu jiena, inħallu f'idejn professjonist li jkun qed juri l-eżerċizzju sew hu. Għax iva, l-eżerċizzju huwa importanti ħafna, però jekk dan isir b'mod ħażin nistgħu nweġġgħu wkoll. Jiġifieri huwa importanti ħafna li dejjem ħa nagħmlu referenza għal xi professjonist. Ġieli ta' ħsara milli ġejt, jiġifieri dik xi ħaġa interessanti. Issa, Mela tkellimna illi x-xaħam sa ċertu punt huwa xi ħaġa illi aħna nistgħu nikkontrollaw. Diment illi ma jkunx hemm kundizzjoni medika ħa nerġgħu ngħidu. Ekku, ejja naqtgħuha, ejja naqtgħuha barra. Ejja eżattament. Mela, dak il-każ issa xi rridu nagħmlu? Jiena naf illi ċertu ikel smajt u xbajt nisma' illi ħafna zokkor ħajamilli ħażin. L-alkoħol ħajamilli ħażin. Ħafna affarijiet proċessati ħa jagħmluli ħażin. Mela, the easiest thing li mill-ewwel ħa tara bidla drammatika hija li telimina l-affarijiet li ġa taf li huma ħżiena. Hawn min jgħidli iva l-akli ħażin tal-ħobż imma tgħidx kemm niekol minnha, per eżempju. Jew hemm min jgħidli għal mod tal-kelma naf li suppost niċċaqlaq imma noqgħod bil-qiegħda. Tajjeb ħafna mill-ġurnata, ġifieri bla ma trid. Għajdi l naqra.
Għandux jgħamil, għandux jgħamil u freka li. Il-floor manager kummedjan. Ovvijament għaddin anka b'sandira diretta u għek jipruvaw anka jġbdunna ta' għajna minn ħin l-għalli ħorokal, pero għahnek nifdu pieċi fl-istess ħin waqt li nkunu għaddin anka bid-diskussjoni. Eh, nitqu ftit fl-imkien u koll, għalix le. Mela, Mattias, fuq li konna għaddin. Mela, jek inti diġa telimina dawk l-affarijiet illi bażikament taf fiċ-ċert illi huma ħżiena għalik, diġà ħa tara bidla. Jekk inti dejjem xogħlok bil-qiegħda, jekk il-ħin kollu ma tiċċaqlaqx, il-fatt li qed timxi nofs siegħa kuljum diġà hemm differenza. Jiġifieri qed nitkellmu fuq qed nagħmel nofs siegħa kuljum flok xejn. Iġbor dik in-nofs siegħa f'ġimgħa. Iġbor dik in-nofs siegħa f'xahar u tara kemm iċċaqlaqt ħafna iktar. Dawk huma affarijiet bażiċi ferm illi jista' jagħmilhom kulħadd. Qabel ma ninsa, l-irqad u l-ilma. Id-differenza fil-kwalità ta' ħajtek jekk inti tixrob iktar ilma u żżid iktar l-irqad huma inkredibbli. Issa meta qegħdin ngħidu l-ilma, kemm qegħdin ngħidu bejn wieħed u ieħor bħala litri? Mela, da bħal dejjem, naturalment kulħadd għandu qisu l-bżonnijiet individwali, imma jekk nimmiraw għal dawk il-madwar żewġ litri, il-maġġoranza tan-nies huwa dak l-ammont illi għandhom bżonn. Jiġifieri jekk aħna anke speċjalment ġej is-sajf, bħala minimu inżommu żewġ litri, tipikament, jiġifieri għal min hu healthy, qed nitkellmu m'hemmx kundizzjonijiet, ikun ammont illi tajjeb ħafna. Ħa naraw bidla fil-ġilda, fil-burdata tagħna, fis-saħħa, fl-enerġija, kollox. Sempliċiment ilma qed nitkellmu Brian. Aħseb wara jekk apparti daw din il-bażi ikun hemm affarijiet oħrajn bħal eżerċizzju regolari, ikel illi avolja jkun healthy nieklu f'ammont illi għandi bżonn jiena, mhux iktar jew inqas, eċċetera eċċetera Kemm iktar nistgħu nistennew illi nibdew noħorġu dik il-figura illi issa li s-sajf ġie, kemm ilna ngħidu dalwaqt is-sajf Brian dalwaqt is-sajf. Mela, mela, mela.
Mhux il-21 ta' Ġunju għadu, imma still, jiġifieri s-sajf ix-xemx turik is-sħana qiegħda hemmhekk. Ħalli aħna nilbsu fil-każ tan-nisa l-bikini, joħroġ dak il-wejt sabiħ, dik il-forma tas-saqaj. U jħossok tajjeb. U jħossok tajjeb u jaħasra u Malta kif ngħidu. Is-sajf idum ħafna magħna. Mela l-vejjiena